Ine, günlerde bir gün, günlerde bir gün atly gepleşigimiziň täze sany siziň bilen. Ýedigen wideo studiýasy Owazym platformasy bilen bilelikde ine Naýbaşy naharhanasynda gepleşigimiziň täze sanyny taýynladyk. Siziň ýadyňyzdadyr, biziň gepleşigimize yzygiderli tomaşa edýän muşdaklarymyz, sungat söýüjiler. Gepleşigimiziň ikinji sanynda ussat halypa Ýeňiş Muhammetgulyýew bilen biziň ussat tamadamyz bilen gepleşik taýynlapdyk. Şol gepleşik halk köpçüligine ýetirilenden soň kommentariýalarda kän-kän sungat işgärleriň, medeniýet işgärleriň şu gepleşige gatnaşmaklaryna isleg bildirilip kommentariýalar ýazyldy. Aýratynam şu Ýeňiş halypa bilen ýazan gepleşigimizde esasy ady kän agzalan, alyp baryjylaryň biri, tamadalaryň biri, ony men şol gepleşigiň hut başynda-da toýuň alyp barylyşyny diňläp öwrenen üç sany tamadaň adyny agzapdym. Ana, şolaryň biri. Gönümel Ýeňiş tamadaň sapernigi, ýok, bagyşlaň, ýalňyşdym, naparnigi, hawa, Serdar Dazdy ady bilen tanalýar. Türkmen halkynda Serdar Bekberdiýewiň Türkmenistanyň çäginde barmadyk etraby, barmadyk obasam ýokmuka diýýän. Sebäbi Biz halypalaň toýa başlan wagtlary, öňem aýtdym, barmak bukup sanaýmalja Türkmenistanda serhet sanaýmalja tamadalar bardy. Halypa, ilkinji berjek soragym size hakykatdanam Serdar Bekberdiýew diýýän bol halkyň içinde bir pikirlenýänler barda, kim kän aýol diýip. Ony sen diňe albomda, aýdymçylyk albomynda gürläňde, tanyşdyraňda

Men öň ýurtda çykýan ine okopdan çykyp bir ýa bir jaýyň çüňkünden çykmaly bolýan eliň eliň awtomat dadada atan bolup ýörüňmi şonda ol olar meni assada men ölemokda ylgap gelýän bolmalylar dazyrdapda şonda dazdy dazdaryp gelmedi a şeýdip şondan galan atda dazdy dazdy diýdi şeýdip hem dazdy at galdy. Bu tamada o tamada wagtyň däl ol Däl mekdep okuwçy kan başlangyç klaslarda hawa kiçilikden. Onam ondan şo ýaňky hitrowkalylar Hawa. waraşilliler Ýaýradan bolmaly da halk içine. Ýaýratdylar, hawa. Dazdy, dazdy bar galdy-da.
Boldy, düşnükli. Onuň ýene bir zat. Başlarda kakam bilenok-a, indi men toýa gidip başlamda dazdy diýilýänini kakam näme o wagt işleýärdi, hökümetde onuň gije-gündiz işde. Onuň ýaňky bir gün biri gelýär-de toýa gürleşmäne welin, dazdylarmy diýip soraýar-da, gelýär. Kakamam bar, näme diýýär. A ýok, olar däldi ýa bir. Onuň ýene aýlanyp gelip, ýene soraýandyr-da bu, onuň, ýa kakam soň bildi-de indi, soňky toý ýene biri gelende, Dazdy barmy diýip gelseler, kakam maňa gelip, Dazdy seni çagyrýarlar diýer.
Bir eşidişime görä, ejeňem Dazdy jan diýip ýüzlenýän eken-ä saňa? Hawa, başlarda o adymy ýadymdan çykaramok boldy.
Ine, şol nämeselem, Artistleň içindede barda ene çepbe hakykat täçmämmetda ýöne täçmämmet täçmämmet diýýäler we bir gün maňa diýilýändirem öýdemok diýýärdi eý çepbe saňa diýýän diýen ol birinji öz adym ýadymdan çykyp gitdi diýýärdi il içinde tutulýan adyň bolansoň näçinji ýylda toýa başladyňyz toý tamada hökmünde tanalýandan togsan dördünji ýylda. Birinji özümiz weçe etdik mekdebi gutaramyzda sekizinji klasy gutaramyzda gamyş restoranyna weçe etdik şonda tamada tutmandyrys bagşyň ýanynda şonda gyzlara gurle diýsem etmediler menem alyp özüm gurläp başladym ýaňky men mekdepde labyzly okuwlary gowy görýärdim da onuň magtymgulynyň goşgularyny ýatdan bilýärdim şeýdip bir goşgyny üçe dörde bölüp her zakaz dynamda sekizinji mekdepden gelen bäşinji mekdepden gelen ýigrimi törünji mekdepden gelen diýip zakazlaryny çykaryp tansa çagyrmalylar şonda gurläp şeýdip çykardym. Şo günem gelen myhmanlaryň içinde mekdepleriň içinde biri biz sekiz A boljak, sekiz A-ny çagyrýarys. Sekiz A, sekizinji mekdepden gelen sekizinji A klaslaryň okuwçylary biziňem Gülälegimizde, Gülälek diýip Weçer edilýärdi. Biziňem Gülälegimizde sen gürläp ber diýip, şonda göni meni belli etdiler. Indi şeýdibem başladyk.
Ilkinji sowan toýuň, indi Weçer oturylyşyk zat doglan gün däldi. Ilkinji bir uly mähelleli. toýlar bolýar, hany o wagtlar restoran zadam ýok diýen ýaly, o gapy toýlar-da esasy. Birinji nirede sowduň, şo toý barada bir gysgajyk aýdyp berseň. Indi ýaňkyýaly weçerlere gidip ýörüs. Onuň soňundan bir agşam ara bolýar, ol indi toýa dikdir tutulmadyk ýerde, dežurnlikdir bolýar-da. Moroz köçede bir goňşymyz, iki-üç köçe bizden aňyrda-da bir gyz çykýan eken, ol hem indi bir ýagdaýy pesiräk ýer. Pirsenem, ýaňky toý teleşkasem gyzyň oturýan teleşkasy bardy, öň o Donskoý köçede durýardy çaýjaň. Şol, şo teleşkany bagşa goýupdyrlar. Ýagdaýy pesräk toý bolmaly. Onuň maňa-da gyssagara oglanlar geldi. Ýör diýipdir, ýok, ýör, ýör, göni maşyna münüp, şol urşuňa git diýip gürläp, ine, toýa başlaşym şo boldy. Soň owadan depede bir toý sowdum. O Rybny sowhoz bar, o ýaşlygyň bärinde Rybny diýerlerdi. Şo taýda Annuş Myratdurdyýew bilen Uly toý Annuş aýdýar, menem ýaňy indi başlary Annuş bilen şo toýy sowduk. Soň Bäşçi diýip bir goňşymyz bardy. Ol meni biriniň doglan gününe äkitdi. Iki sany gyz dogan Sähra Gülşat diýip üçünji poliklinikanyň arka ýüzünde ýaşaýardy. Ine, olaň toýy mähelle doglan gün bolsady. Uly mähelle-de ine şo toýlary sowduk. Ine şo şo wagtlar toý nähili alyp alnyp barylýar, nähili goşgular okalýar bilýärdiňmi? Ho, men ilki bara Ýa-da özüňçe sazlaberýäňmi?
Ýok. Öz indi hökmana birinden öwrenmeli bolýan. Ýaňky meň goňşym tamada diý, ýaşuly adam Didar Mergenow diýip, Didar kaka diýýäs-dä. Bizden bir küçgeçe beýle Proýazdanskoýda ýaşaýardy. Bu wagt pahyr boldy görgüli. Indi ýaňky Didar kakaň ýanyna bardym. Men öz weçerimizi sowanymyzdan soň, indi meni beýleki weçerem çagyr-da. Indi men Didar kakaň ýanyna baryp maslahat soradym. Didar kaka şunda näme edeýin, näme edeýin? Didar kakadan ýaňky ýaly gürrüňleri bir gysgajyk. Tamada ol ine şo özüňem bir gezek baryň dene diýýäler ine ýaş şägirtler Serdara söz ýazyp beräý diýýä. Sözi men nädip ýazyp bereýin her toýda bir zat aýdýasda bilýäňmi? Bu toýda bir zat bu toýda bir zat aýdylýa. Onuň men sö goşgy ýazyp ber diýsene bolýa goşgy ýazyp berip bolar ýöne sözi men nädip ýazaýyn özüňçe bolmasa. Onuň ýaňky Didar kakadan bir çalagrak bir belliräk sözleri ýazyp aldym. Birki sany goşgy ýazyp aldym. Şeýdip toýda onuň soňam Gurban agaň kasetalaryny Gurban Aşyrowyň toýlardaky Pauza basyp sowetskiý wideoda diňläp ýazyp goşgularyny sözlerini ýazyp şeýdip şot şoňa taýynlandym. Soň onuň Allaberdi aga, Gurbannurdy Arazgurdyýew ana ikisi bile toýa gidýärdiler. Men Gurbannurdyň ýanyna kän gatnadym. Ýöne Allaberdi aga köp zady maňa dilden öwretdi. Mysal üçin näme? Ýaşlar çykyp gelýärkä ine ýönekeýje zat bolýar indi şol uly zat-da. Ýaşlar çykyp gelýärkä o wagtlar ýanlarynda swidetel, şaýatlary bolýar. Hökman ýaşlary çagyranda Serdar Toýumyzyň sebäpkärlerini olaryň ýanyndaky şaýatlary bilen öz aramyza çagyralyň, ýaňkyýalak Allaberdiň şonýak zatlary maňa köp öwretdi Allaberdi aga. Ol žurnalist-da sebäbi. Hawa.
Indi Allaberdi agaň ýanyna baraňyzda, ilkinji gezek baraňyzda, hawa, Gurbandurdy Orazdurdyýewiň ýanyna ilkinji gezek baraňda nähili kabul etdiler? Meni olar toýda gördi, goňşymyň toýunda, toýly diýip, Bir goňşym bar şo öýlenende oň agasy baýy bizdenem ulurak bolan ýöne meň dostumdy öň olam wideoçy bolan şolaň toýunda toýlyň toýunda Allaberdi aga bilen Gurbandurdy bile gürleýädi bile gürläp başlanynda onuň olar düşüp çörek iýmäne gidenlerinde men gürledim arasynda men gürläp durkamam ol ikisi bile ýöräp gelýä ýaňky men bir küç nomer etdimda bir küçede gürledim gürläp durkamam ýöräp gelýä menem indi aljyraýan Allaberdi aga bilen Gurbandurdy ýetik gelýä gözümem görüp dur nädip Sözümi tamamlajagym bilen bu goşguda-da gidip goşgam aýdyp dur. Ony geldi-de Allaberdi aga gowy garşylady, Tüweleme, nire dişleýäň, sesiňem gowy, şeýt öwdi-de indi, Şoň gelip diýýän söz seni ruhlandyrýa-da o halypalar seni düşürenok ruhdan, eýýäm yzyňdan iterip goýberýä-dä görýäňmi? Allaberdi aga-da Gurbannurdam şeýtdi. Onuň men ýöne baýýa diýdim, meni Gurbannurdyň ýanyna sal diýdim. Sebäbi Allaberdi aganyň ýüzüni agyrrak görýädim dä indi. Olar halypalar, göreňde çekinýäň dä. Ýaňky bilen gürleşme gerek sen baryp halypa adama. Ýöne men Gurbannurdyň ýanyna gatnap, Gurbannurdyň öýlerine gatnap, olaram indi tur, obed-töwerek turýar, agşam toýlar oba giç gutarýar. Obed-töwereklere turýar, menem baryp garaşyp durandyr, başy ujunda Gurbanurdy bir goşgyny ber-ä, bu goşgyny ber-ä. Ýa, Öňňä tetrat oklan ogalar sen tetrat ýok ýatda ony şolaň dilinden almaly oňada toýlar zakazlar garaşyp dur daşarda sen bilen gürleşmäne ellegenok ýöne Gurbandurdyň gelni Güljeren eneje Serdar bar tuzdur beýdip çekinip dursaň hiç haçanam öwrenmeýäň diýip ýöne zehinli ilim Gurbandurtdan iki goşgy alsam begenip gaýdyp ýöräp gaýdýardym Gastelle köçeden öýe şo wagt ýat tutýardym-da şo goşgyny iki goşgy alsam iki bir goşgy alsam bir goşgyny öýe barýançam ýat tutup Gelip aýdyp berýän. Onuň ýene bir gün men Allaberdi aga şeý diýdim, Allaberdi aga, sen maňa goşgy bereňok-la, kyn görýär Allaberdi aga. Hi, hemme adama-da bermäni goşgyny kyn görýär. Onuň, Allaberdi aga diýdim, maňa goşgy bereňok-la diýdim, Serdar jan diýdi, goşgy diýdi, gazetde-de doly diýdi, muny ýerini bilip aýtmak gerek, öwrenip aýtmak gerek diýdi. Bolýa, men saňa bir goşgy bereýin diýdi, şuny öwrenip gelip maňa aýt diýdi. Menem bolýa, Mysal üçin şu goşgyny berdi. Ene hüwdüsinde diňläp çagakam aýdym, gözel aýdym Men seni söýdüm, täsin duýgularymy aňlap çagakam aýdym, gözel aýdym Men seni söýdüm. Onda ýa goşgyň içinde bir ýeri bar. Nime gözelleri bend edipsiň tärimden aýdym, gözel aýdym Men seni söýdüm diýýärler. Menem bu goşgyny ýat tutyp Allaberdi agaň ýanyna ylgap bardym ertesi gün. Ekzamenden geçip. Hawa, Allaberdi aga diýdim bardym. Allaberdi aga diýdim, ine, öwrendim goşgyny diýdim. Hany aýt diýdi. Menem ýaňkyny labyzly aýdyp berdim. Serdar jan goşgyny diýdi, sen diýdi, öwrenmänsiň, ýat tutupsyň diýdi. Menem bäh diýdim, nähili öwrenmeli? Indi kelläň işleýär, nähili öwrenmeli? Nämekä Allaberdi agam, bolýa tärim näme diýdi ýaňky. Bah. Şunuň içinde tärim söz näme diýdi. Gözelleri bend edipsiň tärimden, aýdym, gözel aýdym, men seni söýdüm diýýär-ä. Indi şu tärimiň nämedigini bilip, Aýdaňda sen halka ýetirişiň başga, ýöne bilmän aýdaňda başga, başgaça bolýar. Onuň menem beh diýdim Allaberdi aga bilemok diýdim. Garawy bilýäňmi diýdi. Şoň raşotkasy bolýara diýdi. Şo tärim bolýar. Öňki gelin-gyzlar şoň arkasynda durup, bukulyp aýdymy diňläpdirler görýäňmi. Nähilek many ýetirýär. Sen düşünip aýdaňda başgaça bolýar dagy. Şol sözi menem ilkiräkler Türkmenistanyň at gazanan artisti biziň halypamyz-da Mergen Annamuhammedow bilen şeýle saçak başynda öz öýünde otyrkak diýipdi. Islendik zady ol hökman gürrüň tekst däl, ýa bir rowaýat bolsun, goşgy bolsun parhy ýok, şony okamaly däl-de gürrüň bermeli diýýär. Gürrüň bermeli diýip şeýle maslahat beripdi. Toýhana çykdyň. Ýaňky doglan günden başlasagam bolýar, tapawudy ýok. Ýa ýaňky weçirlerden başla, oturyşyklardan başlasagam bolýar, ýa toýdan başlasagam bolýar. Umuman, toýhana çykyp ilkinji okan goşgyň? Magtymguly atamyzyň Jeýhun bilen Bahry-Hazar arasy, Çöl üstünden öwser ýeli türkmeniň, Türkmeniň goşgusyny okadym. Birinji. Gaty gowy goşgy bilen-ä başlapsyň. Hawa. Hakyky ilimizi, halkymyzy wasp edýän. Indi bir toýda. Kärdeşimiz bar Maksat Begenjow Maksat Byžžy diýýäs. Hä. Bir toýda diýýän ol siziň öz toýuňyzda ikinji gyzyň durmuşa çykanda ýaňky Altyn Aý toý mekanynda kärdeşjeňe söz berilende herimiz bir özümizçe ýüregimizden nähili gutly sözler çykýan bolsa gutladyk ol şonda Maksat diýdi Berekella diýen sözi Halk içine ýaýradan halypa diýipdi, ýoň eden halypa diýip, Seň salygyňa şeýleräk sözler aýtdy. Hakykatdan şol berekella diýmek özüňden çykdymy ýa öň halypalar diýýädimi şo sözi? Men-ä hakykatdanam senden eşitdim. Didar kaka diýýädi. Şo edil berekella diýmese-de, bu gün toý, toý bilýäňmi şony ýalak goýany, berekellany-ow men diýdim. Ondan öň diýilenok. Hakyky ol şu wagt, häzirki wagtlarda-da şol sözi Edil seň aýdyşyň ýaly aýtmaga synanyşýan tamadalar kän. Hawa kän hawa. Indi gel halypa bir irki wagtlara ýene dolanyp geleli. Ine togsanjy, iki müňünji ýyllarda biz o wagt has kiçiräkdik-de. Näme bir dört, bäş ýaşlamyzda. Menem edil seň ýaly o ýaňky beýleki aýdymçylar ýaly şu Toý bolsa, töweregimizde toý bolsa galamokdym-da, çykyp şu prtsewiň aşagyna durşy, diňleýärin. Men o wagtlar sungat işgäri bolaryn, tamada bolaryn diýip, asyl oýumda, huşumda ýokdy. Ýöne şu diňleýärdim şeý prtsewiň aşagyna durup. Tä toý gutarýança-da gaýdamokdym. Hawa, şeýle-de bolupdyr. Ine, men, meselem, Kakajan Söýünhanede okuwçy wagty gelip goňşymyzyň toýuna aýdyp gideni ýadymda. Kerim Guranaliýew, Türkmenistan halk artisti, şony görenim ýadymda. Bally Hajy pahyry görenim ýadymda. Hawa, ony Serdar Rejepow pahyr, şony görenim ýadymda. Ýöne. Esasy şu gapy toýlarda olam hemme hemme edenok dolar ýaly toýy. Ine gelniň oturýan prtsebi, ony iki sanam goşa prtsep. Bir prtsepde bir aýdymçy bilen bir tamada, bir beýleki gabadyndaky prtsepde-de bir aýdymçy bilen bir tamada. Bir hili o taýda bäsdeşlik hem bar. Oba toýa şowhunly gezekleşip hem gürlenýär, bile-de gürlenýär. Indi şolar ýaly goşa goşa tamada bolup hem siz kän gitdiňiz indi Ýeňiş halypa gepleşiginde aýdypdy naparnigim diýip. Esasan, şo goşa tamada, goşa aýdymçy tutulyp sowulýan, gurnalýan toýlarda haýsy aýdymçylar bilen hem hem haýsy tamada diýlende esasy ýeňişdirle bolan ýene başga haýsy tamada, haýsy aýdymçylar bilen has köp gabat geldiň? Ilki Gurbandurdy bilen Döwletgök birinji goşa tamada bolup başlan. Soň Gurbandurdy bilen Allaberdi aga. Onuň Gökdepeden bady Kakşagöz diýýärdi. Soň Altygurban bady. Onuň Bäherden tarapda bady ine Didarjaga diýýär, Myratçyllyk diýýär. Şon ýaly tamadalar Bäherdende-de bady goşa tamadalar. Hydyr Ylýas diýibem badymy? Hydyr Ylýas, ol ekizler, ikisi bir adam. Goşa tamada moda-da, döwrüniň modasy. Onuň ýaňky ine. Ýeňiş jan bilen-ä men köp gitdim Allaberdi aga Gurbannurtdan soň men Ýeňiş bilen Htrowkada at toý edýänleň özleri menem toýa çagyrýarlar Ýeňiş janam çagyrýarlar. Onuň şeýdip Gurbannurdy bilen Allaberdi baýalakga bolýatda. Ýöne şu wagt şu wagtam arada dine toý boldy. Toý edýän gelýä. Serdar Ýeňişem gürleşdim senem gürleşýän. Ine gowy Allaberdi bilen Gurbannurdyň aýdan köne zatlaryny aýdyň toýda diýýädä. Şonda maňa Ýeňiş ylaýykda. bile gürlemäne.
Aýdymçylardan has köp gabat gelen. Aýdymçylardan näme şo döwürlerde Nuryjan bar, Nurmuhammet Meredow, soň ine Hajy Ýazmämmedow, Kakajan Söýünhanow, onuň Aşyr Marko diýip bady, Aşyr Annabäşew, ýagny Maksat Jahangirow, umuman köne bagşylar känä. Kaku Uwezow. Akyş Saparow.
Akyş Saparow, hawa. Akyş Saparow bilen toýlarda kän gabat geldiňmi? Kän gabat geldim. Aslynda, dogrusyny dogry aýtmaly, halypa Türkmenistanyň halk artisti Akmuhammet Saparow, indi Akyş Saparow diýýäs-ä, toý-sowanda bir hili tamadaň kän zerurlygam ýok ýaly duýulýar-da. Ýöne-de, men ýaş oglandym-da, onda Lälezar restoranyna toýda bolýar. Toýda bolýas. Ony ýaňky akyşa aýdýan men. Birinji akyş bilen toýum näp, doly toýum. Arasynda öň başga toýda bolkaň akyş näp gutlap gidýän ýeri bolýar. Ony ýatlaýan. Indi doly indi akyş bagşy menem tamada. Onuň geldi. Tamada kim diýdi ýaňky. Menem ýaş oglan a. Menem Men Ahmyt aga diýdim. Men diýdim bu puluňy aldyňmy diýdi ýaňky. Menem Hawa aldym. Senem berjekmi diýdim. Olam Ýok diýdi. Puluňy alan bolsaň geç o taýda otur diýdi ýaňky. Uly adam agam, halypa adam, uly adam. Men oňem diýdim, Akmuhammet aga diýdim, sen bagşy, men tamada diýdim, men gürläýin diýdim. Senem aýdymyňy aýt, şonda has gowy bolmazmy diýdim. Arkama ha, bolýa onda diýip. Aksakal.
Ýa sebäbi menem bir toýa baramda, men Akş Saparowyň aýdýanynam bilemok, bir gapy toýda. Onnoň bardym, welin sazandasyndan tanadym-da, Baýram Ataýew oturan eken. Onnoň. Aý, onda bor, men oturyberjek gaýdyp baryp, stoluň başynda oturdymam. Onsoň halypa geldi. Geçdi-de birki sany aýdym aýtdy. Onda toý eýesem baryp, tamada bardyr. A bar bolsa gelsin-dä, onda hälden bäri nirde gezip-de bukulyp otyrmy diýip, onda geldi. Aý, halypa diýdim, siz özüňiz bar tüweleme. Menden kän goşgy bilýäňiz, menden kän gowy sözleri bilýäňiz. Ol meni birhili ýaýdanyp otyryn diýsem, ýok. Geç tamada bolsaň gürle diýipdi. Her kim öz ýerinde ot. Menem arasynda goşgy okaryn. Bile bilýän goşgymyz bolsa bile okarsyn indi diýip yzrak wagtlarda, ýagny bir başlaýan wagtlarynda Toý sowduň meselem, ha. Nyrhyňam berlenok. Toý diýsem, bir ýer ýitip gitdi. Näme näme edýäň onda? Meselem, ol şäheriň içem däl, ýa bir öz goňşulaň, hitrowkaň, waraşynyň toýy däl, aýdaly, Bäherden, Gökdepe, Tejen, Näme edýärdiň şo ýagdaýlarda? Boldumy şolar ýaly ýagdaýlar? Hawa, kän boldy, kän boldy on ýalak. Hawa, indi seni toýa tutýar biri, biri toýuna tutýar welin, ondan ýaňky diýýär-de, Indi toýy gutarýan, men toý edýän-ä, indi sag bol, pul, göni pul diýip utanýaňmy diýip bolýar. Sag bol, taňry gutly bolsun, toýam sowduk, yrza bol diýýän bolaýyn. Boldy, boldy, sag bol diýýär. Onuň ýaňky seni toýa gürleşip erten adam, ýaňjada bar toý gutarmak eýýäm ýok bolýan ýerleri kän, o döwürlerde näme adamlaryň düşünjesi peseräkmi toýlaram bilýäňmi şonda aljyraňňylly, kyn, agyrdy. Indi görýäňä Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda toýlarymyzam medeniýetli, Özüň şaýat o zatlara medeniýetli gidýär bilen bu akuratny palatkaly o wagtlar prtseýe bu ýaňky çagyrylmadyk myhmanam ma o taýda çagyrlan myhmanam ma prtseýe muhtem adamdan doly bagşyny çekip ýatan aýsy indi görýäňä bir aç açan arkin gowy gürleýäňdä ýeňil gowy boldy toýlar. Hawa bir halk içinde-de şol edil şu toýdan bir bölejik ses ýaýrapdy Nur Nurjan pahyr Nur neresse. Aparatçy, Açaýow aparadyňy diýýär. Senem, Oglanlar aparadyň öňüni giňeldeliň diýýär. Şol MP3 görnüşde kän ýaýrapdyr. Hakykatdan hem şolar ýaly toýlary men özüm gözüm bilen gören toýlar bolman, sowmak hakda gürrüň ýok. Nirede toý bolanda-da bir hili tamadalara adamlaryň garaýşy pesdi-dä. Hawa. Birhili käbir ýerlerde. Dikdir meňkin çykar aý diýýär. Dikdir, oka-da pylan meň zakadymy diýip gelip birhili haýbat bilen pitjiň atyp gürleýän şolar ýaly sözler eşdilen toýlar kän boldy-da. Aýratyn, indi şu togsanjy ýyllaryň gürrüňini alaýaly-da, aýratyn şu Bäherdeniň Bam obasy bar. Hawa. Şo taýy Aýdymçylaram, alp tamadalaram bir hili toý almaga ýaýdanýarlar. Men-ä dogrymy aýdaýyn, baryp gören obam däl. Men bardym, kän bardym. Toý sowmak hakda gürrüň ýok. Men aslynda şo şo topraga gadamam basyp göremok, gatnaşybam göremok. Bama ýöne men eşitýärdim, Serdar Dazydan başga toý alyp bilýän, ýürek edip barybilýän tamada ýok diýen ýaly. Hawa, Nury janyn o talada kän toý sowandyrsa, Nuram şon ýaly-da göni. Gidýäs-de nirä bolsa onuň. Bu bam obaň düzgünleriniň biri, öýlenýäniň klasdaşlarynyň sözi ýöreýär toýda, kakasynyňkam ýöränok. Häzir men gürläp durun, klasdaşlar diýip bir zakaz çykardymmy, ine, öýlenýäniň klasdaşlaryny tanda çagyrýas diýip mysal çykardym, i, saz gutarýas, Dikdir hökman sag boluň diýmeseň bagşy gutarybilenok. Ony bagşa diýýärler. Näme üçin gutardyň zat bilen? Dikdir köp sag boluň, sag boluň, sag adamlar bir köşeşdirip sag boluň diýip gutarýan. Ýene bir klasdaşy gelýär aşakdan. Tamada, dikdir, klasdaşlar diýeý diýýär. Ýanynda-da kakasy dur, öz işgärlerini çykarjak bolup, öz klasdaşlaryny çykarjak. Ýanyňda dur indi saňa garaşyp dur. Aşakdan gelip öýlenýäniň klasdaşy bir zat diýse, sen şony hökman edäýmeli. Ýazýançam diýýä saňa di di diýýä. Bäh. Şo düzgünleri bar. Nuryň sazanda dörtde kurt diýýäs-dä, Dörtguly Babahanow bir gün dep çalyp otyrar. Bandy özem dörtde çalynyp bu gapdalynda bakyp şeýip çalyp otyr-da. Aňyrdan çagalarmy, ullarmy bilemok, aýba zyňdylar. Aýba-da gata gelip şuňa degdi-ä bilýäň. Pat aýba pytrak girdi dörtde otyr. Bir kämilleşen wagtyňam bolup bilýär, kelläňde alada, meselem, ýa bir toýuň özünde bir was-was toý eýeleri bolýar-a. Indi şolar ýaly toýlarda aljyrak gördüňmi? Toý eýeleri käte sowa was-wasyrak bolýar, kätem sen bile işi ýok bilýän. Öz erkiňe berýär-de toýy. Erkiňe berýär. Şonda şonda gowy bolýar. Kä toý darygýar-a, toý eýesi aljyradýar şonda. Hemme wagtam aljyradýar. Ine bir gün boldy-a mende. Toý eýeleri, aşakdan adamlar bilýäň Başagaý Nuram aýdym aýdyp dur. Ýadadyk-da ar kelle durýan bolmaly. O bu zakaz diýýär, bu bu zakaz diýýär, meňkin çykar-da, meňkin çykar-a. Onda Nury aýdym aýdýandan öýdüp aýdanok-a, sesi içinden ýöne şeýdip dur. Menem bärde Nury aýdanok diýýär. Olam aýdýan-a diýýär, Nury aýdanok diýýän-de. Onda ýaňky Indi men gürlemeli. Bar Nury biraz dynjyňy al diýdim, men bir gürläp donýança diýdim, bir o wagtlaram näme uzagrak goşgular aýdylýar, mysal üçin Gurban Aşyryň Agamyň gyzy boldy, Kerim agaň Duralgada goşgulary, kän goşgular kän, şolary aýdyp aýdylýan wagtda. Bu döwürdäki ýaly bir gutlaýan zadýanam ýokda o wagtlar. Wah, gutlaýan ýok, hawa, şu wagt şonda örän toý edýäne sen gürläp beräý, gutlap toý açyp beräý diýseň, men seni näme üçin tutdum onda diýýän ýerler bolýar-da, bilýäňmi Şyhrat jan? Şon ýalak ýerler bolýar, onuň ýaňky Nury, Nury aýdanok diýme. Nury aýdanok şeýdip, indi men çykmala gürläp. Men çykmala, oý, muňa indi gürläp başladym. Halkam ýerli-ýerden topulup dur. Meň lakabym, meň lakabym indi mikrofon şul elimde saklap, elim ýadan bolmala. Mikrofon badyr öýdüp, muňa seret, bul elimde tutup görk, gürläp otyryn-a. Beý, beh, golaýrak tutsana kamera. Hawa, mikrofony bul elim, mikrofon bul elimde, munda gürläp, elimde-de bir depder, zakaz, her kimiň ady.

Aýdylan söz bar-da, Uzak ýol aty synar, agyr gün äri diýýärler. Agyr günler hakykatdanam geçdigi bolsun diýäýmesek, başga söz ýok-da. Indi, ýaňy özüňem belläp geçdiň, hakykatdanam şu hakyky bagtyýarlyk döwri-dä. Hawa. Gahryman Arkadagymyz şeýle bir gowy döwri, asuda döwri bize sowgat berdi. Toý laýyk wagtynda gutarýar. Siziň öňki barýan toýlaryňyzyň näçede gutarjagy belli däldir. Wagt belli zady ýok.
Wagt haçan üç, dört, käwagt daň atýar. O barada gürrüň ýok. Ýöne indi ýaman porýadka gowy. Adamlaram şeýle. Öňki ýaly adamlaram däl. Adamlaryň düşünjesi artýarmy? Ýa akuratnyý barýaň her kim diýipdir aga salawmaleýkim. Ýa biziň ýaşymyz ulanýarmyka? Ýok, ýaş ulanmakdanam däl-de, bir hili döwre görä, dünýä ösüşine görä adamlaryň düşünjesi ösýär. Indi men gepleşigimiziň bir sanynda-da aýdypdym şony. Ýene men şony agzap geçesim gelýärde, gönümel-de men öz halypalymyň biri-dä, ýagny şu Mergen Annamuhammedow şu toý sistemasyny bir hili tertipleşdirmekde, o toýuň sistemasyny döwmekde gaty aýgytly göreş alyp barypdy diýsemem ýalňyşmaýan-da. Birbada halk kabul hem etmedi şony, käbir zatlary ylalaşmadylar, garşysyna-da çykyldy, ýöne şu mert durup şony etdi-de, ýola saldy. Onuň goşan goşandyny, toý sistema goşan goşandyny men ýene bir gezek, ony näçe agzasaň agzap durmaly, sebäbi ýaş alyp baryjylarymyz bilsin diýen-de, biz ony bilýäs. Ýaş alyp baryjylarymyz ine şular ýaly goldawyň netijesinde indi birhili aňsat toýlarda alyp barýarlar. Ýöne bu soraglary, şu gürrüňleri biz näme üçin edýäs? Şol döwrüň kynçylygy, hemem şu döwrüň gadyr-gymmaty. Ikisiniň bir parhyny bilsinler diýip aýdýar. Didar kaka diýýär maňa, Bu toýlar, Serdarjan, ýa biziň şu döwrüň toýlaryna diýýän zady. Olar has uly halypa-da, öň köne ýaşlary bizden kän uly. Onda, Siziň bu sowýan toýlaryňyzy bir aýagymda-da durup sowýanok diýýärdi-da Didar kaka. Hä, ondanam agyr toýlar bolan bolmaly. Hawa, olar nemäni göreniňä, bagda kolonka asylyp, bilýäňmi? Indi mikrofonlar gowy, apparatlar gowa, görýäňä. Öňki döwürde, şu biziň başlan döwrümizde-de Apparatlar zatlar gowy dälem mikrofonlaram radýaňky ýalakda döwür radýaň mikrofony ýalak sesiň zordur gabyň içine salyp gürlemeli izolenteli hawa o toguna degseňem jygyrdap öçýändir hawa zamykat edip duran diýäňmi siziň döwrüňizde edil aýdymçylarda şu bolan ýagdaý özüňde boldumy meselem goşa düşüp gördüňmi. Ine gowy zat tutdyň Şöhratjan men bar bir toýa barman gördüm ýöne toýumyň badygyny bilýän. Kimiň gürleşenini bilýän restoranyň başlanöwri-de, restoranyň ýaňy bir restoranlar başlanöwri Gülüstan restorany ekeni, soň bildim ony, Ors bazardaky. Ýaňky bir toý belli etdi maňa. Puluňy getiremde restoranynam aýdaryn diýdi. Bulam maňa pulumy getirýär, restoranyny aýdýar, günä mende. Restoranyny aýdýar, menem ýazamok depderime. Wah-eý. Depderime ýazamok. Onda o toýda-da elmany aýdýar. Onda Elmana diýýäler-dä, dikdir gelenokmy diýýär. Kimi dikdir tutduňyz diýýär, serdar daz diýilmeýär-dä. Eý, ol-a aldamaly däl, gelmeli diýýär. Menem geýnilgi daşarda garaşyp durun. Jaň, jaň edýän-ä. Jaň edýän Nokia telefonym bardy, şu wagtky ýaly ýaňy. Jaň edýän, eli öçük, jaň edýän, eli öçük. Be, öýdäkilere diýýän, Damaşyny telefony elläp zanýet etmäň, jaň gelse alyň, meni soradylar, ýogsa başga biri bolsa soň gürleşeris diýip goýuň, jaň edäýmesin birden. toý edýän. On bire çenli garaşdyma. On birden soň eşigimi çaçdym. Beh diýýän. Indi depderime seredýän. Hiç kimden habar ýog-a. Depderime seredýän. Indiki aýyň şo günem toýum bar. Beh diýýän. Näme etmeli bolkam indi? Ertesi günem gelenok, biri günem gelenok. Iki-üç günden soň geläý daýank toýa gürleşen oglan. Agam nätdiň-aý? diýdi. Menem oňa gaharym. Sen nätdiň? Aýt, jaň et-dä. Nirdedigini bilmedim toýuň diýdim. Günä mende diýdim, dogry diýdim, men bararyn diýdim diýdim. Ýöne Leboýewa haçan isleseň gel diýdim, haçan isleseň gel, men bir toýuň sowup berýän sen meselede o toýa soň bir gezek Allaň soň toýa geler bu. A o toýda onnoň nähili bolupdyr tamadasyz geçipdirmi? Bir mollum adam bar eken garaz gürläp biri sowupdyr. Beh. O Elman pahyr diýipdir ýöne Serdar dazy bolsa allama lälliýä diýýä diýýä azerbaýjan aýdymçyna. Öýüňe-de adam ugradylmady hä? Hiç kim gelenok-a.
Men näçe gün alada etdim o güni. Ol indiki aýyň şo günem toý bolansoň, o toýdamyka, nälelik bolduka, näme bolduka? O geldi soň puluny, o wagtlar näme pul yrsgymyz ejem bilen bir, ejeme berýär, Eje jan getir bärik pul diýip, yzyna alyp berdi. Ýa goşa düşüp göreňok, bir güne iki toý. Ýok, ýok, ýok, hiç haçan goşa düşüp göreňok. Ýa ýerime adam ugradyklarym bor. Ine, bir müşderiler gelýärler, şonda, Eý Serdar diýdi, o pylan toýdaky ýeriňe adam ugratmagyn zat diýýä. Men ony ýa hiç haçan edemok, ýok, ýerime adam ugradamok. Ýa syrkawlap zat edip göremok. Ýok, ony ýa hiç haçan ýerime a şu wagta çenli Allajan daş etdim bolmadym, bolup görenok.
Ejeň jany käbäňi bir gezek agzadyň-da. Arada kän wagtam geçenok. Bir doglan gününe otyrkak, eý, şum-a şu günlerde bir gün gepleşik hakda gürrüň çykdy-da. Menem agzadym dagy şu Serdar Dazyny ýazjak bolýan gepleşige diýdim welin, bir wakany gürrüň berdi. Şu çynmyka? Biriniň çagasy bolanok. Ondan şu Serdar okap berýär. Hawa, indi şu wagt ony. Ýa özüň aýdyp berjekmi? Özüm aýdyp bereýin.
Indi ejem men çagajyklara seredýär. Tebip-de indi ýaşuly aýal bolansoň çagajyklary getirýär. Onuň, ýa-da seredýär bolaýyn, onuň biri gelipdir, indi biziň özümiz şyh-da, onuň biri gelipdir-de, Ejemiň ýaly çagamyz bolanok, seň ogluňam mollaçylykdanam baş çykýarmyş diýýär, biri ýa-da allapdyr ony, maňa okap ber diýýär. Indi adamda ynam-a ol. Ana, ynam, är heleý gelip dur, maňa okap ber, okap ber diýýär. Menem beh diýdim. Näme okaýyn men, ol adam okap bilemok. Ýöne bilýän, namazyny, töwibini bilýän, adam okap bilemok. Diýip duransoň, ejem hem maňa kelläni çeýtdi-de, oka indi şu, o zady edip bir göwnüne degme diýýär-de, adamyň göwnüne. Aý, bolýa, otur, okadym. Ýaňky, aý, bilýänçä dogalamda okadym, dostum, çüp-çüp eden boldum. Aý, ýaňky, git, onuň aklyk gysdyrdy, ýaňky, elli manat goýupdyr eken-ä, aklyk diýip, elli manat goýupdyr. Aý, menem muny aldym, komersiýa gitdim, aý, onuň süýjüjik-püýjüjik alynam boldy, neme, Hojalyga gerek zat. Ajy zada diýdim, sowmaýyn-da, aklyk-da, yrym edip berli. Onuň, aý, näçe gün geçdi, ýaňky bir toýda gürläp duran bolaýyn. Biri gelýär, ýa-da biri gelip meni ýa-da men ol okandy, ýadyma düşenok, şol oglan eken. Meni tanadyňmy agam? Menem, Ýok, tanamadym-da, wah diýdim, köpüň adamy bilemok diýdim, muny ýatladaý, tanadaý diýdim, O, ýadyňa düşýärmi, çagamyz bolanok diýip, okap ber diýdim, diýdim diýdi. Menem, Wiý-hä, şeýlem tüweleme, nämäňiz boldy diýdim-ä. Aý, ýok, hiç zat bolanok diýdi. Indi näme diýeýin? Seň elli mandyňa gurjak düşýärmi? Seni çagyryjak bolýar.
Ýeňiş Tamada bilen, Ýeňiş halypa bilen ýadan gepleşigiňizi-ä gördüň. Hawa. Şonda sen hakda kän zatlar agzadyk. Hawa. Onnoň şony montažda, indi şu Ýedigen wideo studiýasynyň ýolbaşçysy Bekar Lagurbanow bilen gepleşigi taýyn edýär montažyny. Onnoň men gözden geçirýän-de, aýyrmaly, goýmaly ýerleri bar. Onnoň ilkinji şu zenanlar bilen bagly gürrüňler kän boldy-da. Onnoň jaň edendirin, halypa, şu sözleri goýsam, ellejem birhiliräk göräýermikä ýa garyndaşjaň? Ýa aýyraýynmy diýdim. Goý näme goýsaň, gaýtam şu halk görse bolýa, gyzykly bolsa bolýa diýdiň-de. Indi şol gürrüňler özüňem kesip goýupsyň TikTokda, oba beýleki oglanlaňam içinde alyp kesip, her kim özüçe öz gowja görýän ýerlerini kesişdirip goýupdyr. Sen hakda aýdylan gürrüňler barada maşgalaňyz, dostlaň, ýakynlaň näme diýdiler, nähili pikirleri nähili, näme bellik etdilermi, baha nähili baha berdiler-dä muňa? Olar hemmesi bilýä.
Sebäbi näme, şu wagt näme, ýaş zehinli estrada aýdymçy gyzlar bar, mysal üçin, dogrymy? Onuň ýaş alypbaryjylary bar, tamada gyzlary, mysal, Jeýran, atlaryny agzyma lällemmem madary, özüňe duşman bolýanlar soň. Onuň, ýaňky diýseler, ýok diýip bilemok. Nädip ýok diýeýin? Ýa öýdäkim oňa düşünýändir, kän internede öýdä girenok, görenok, bilenok, köp zat, ýa bilse-de maňa diýenok, bilýän. Meňki niýetim näme, şolara goldaw bermek-dä. bir çalaja özünde şygyrdy bar adamyň bile çalaja goldaw berip goýberýän bolaýyn. Gidýär-ä. Indi näme internetden-ä şu wagt aýdymçy gyzlarymyz alyp barjan bir goýýalarmy? Ony maňa diýýär, Serdar aga paýlaşaýda şuny diýýär. Ýa-da wideýa ugradýar-da, şuny paýlaşyp beräý. Öýe getirip berýänlerem bar, wideýany men internetden ugratmaýyn, öýüňe getirip berin, şuny paýlaşyp beräý diýýär. Nädip men ýok diýeýin? Ýok diýseň hem ulumsyraýan ýalakka bir hili. Aý bolýar diýip paýlaşýaryn şeýdip at näme adamlar käbir adam diýýär erbet ýeriň gözleýärde şonda gyz gelinleri goýýaň näme köp diýýärler näme edeýin goýmaly bolýar men. Hawa haýyş etseler ýitirýän zadyň ýok da o taýdan. Hawa näme o taýdan.
Ak patasyny hem berýäň ýaş alyp baryjylar bolsa oglan gyz tapawudy ýok halypalyk derejä ýeteňsoň haýyş etseler. Pata diýilýän zat bilýäňä özüň ýaňky nägilek bir şägirt belli bir derejä ýetensoň, indi şu özüni özi alyp çykansoň berilýär-de. A käbiri gelýär, entek seniň tanaňa bolma, halypa pata ber-dä diýýär. O nädip berjek oňa pata? Entek sen ony bileňok. Munuň käte gaty görýän ýerlerem bolýar, ine şon ýakda. Edip-edip, müň gezek edip, bir gezek etmeseňem ýigrenji bolýan ýerlem bolýar-da. Şu
internet sahypalarynda, ine, TikTok, Instagram, imo, tuweleme, Ýok wagtyňa ýok. Ýok. Bu şu ukuda kaňam awtomat girip bir zatlar edişdirýämkäň diýýänä tä siti diýip durda hemişe tiktoga girseňem instagrama girseňem. Tiktok oýnap otyrsyň ýatyrsyň ýüzüňe gaçýar ýene alyp şeýdip. Diýýärä kitap okap otyrkaň maňlaýyň kitaba degse Seň onda ukyň tutdugydyr, diýýär. Hawa. Hawa, ýatyrkaň, telefon oýnap otyrkaň, telefon ýüzüňe gaçsa-da, ukyň tutdugydyr, diýýär-de. Indi şu internete soňky wagtlar has köp zatlar goýýaň-da, has kän oturýaň. Bulam bar-a birhili, nähili diýsemkä, bir kesel diýseň hem bolup dur, birhili hobbi diýseň hem bolup dur, güýmenje diýseň hem. Haçan şol degdi saňa?
Eý o bir bäş alty ýyla bolandyr oňa. Gürrüňem ýok bäş alty. Ilki başlardygyny instagram açsyn goýduň bilýäňmi o tiktok açyldy. Soň tiktok açyp goýýaňda kän başda gireňoý gyzygaňok bilen. Soň onuň bir gireň soň çykyp bolanok. Bir toýda giremok. Öň başda toýa baryp girýärdim ha internede. Toýa baryp girýäň onuň ünsüňi bölýär. Onuň soň öz özüme diýdim toýda bir internede girmäýin o aýraýyn. Üns ber ünsüň bolanok toýda. Ýani alyp baryjy bolanda diňe bir Gowy gürlemek ýa bir ýene däl-de, alyp baryjy sen hemme toýy sen alyp barýaňa bagşyň nirede näýlek aýdym aýtmalygy ine biziňkä köpüsi halk aýdym toýlary bolansoň aýdymlary basdanjak basdanjak aýtdyrmaly bagşyny gyzdyrmaly bagşa bir goldaw bermeli. Şu bagt ýoly restoranynda menä kiçi zalynda toý sowmaly senem uly zalynda toý sowmaly onnoň aý nä toýuň başynda içinde oturman bir arassa howada duraly soňam çykyp boljagmy bolmajakmy diýip daşynda şu toý edýän oglanlar bilen durs bolyň. Uly zalyndan çykyp geldiň onuň salamlaşdyk. Ondan soň gürlediň selfi etdiňde wideo alyp. Ine şu gün pylan nämede wagt ýok restoranda ine Şöhrat bar, Mekan Şalmedow bardy, pylany bar, pylany bar aldyňda goýduň welin ýanymdaky toý eýsem ulurak oglanlar siz deň duş bardyr. Serdar tüweleme diýdi şu günlerä ýaman her toýa baryp surat goýýaň wideo goýýaň internetden çykanok-aý tüweleme diýipdä welin. Bir diýen sözüň barda, şu adam janym çykyp ölüp barýan, şu toýy bir sagamany sowsam, öýe baryp bir waýfaýa çatyp şuny çaltrak goýasym gelýär diýip. Hakyky. Mekan şal medem mara näçe ýyllap köne bagşy Mekan şal medem. Nurmuhammet Meredow dagynam kän görüp ýyllarynda-da gezen oglan onuň Mekan şal medem näçe ýyl zapis çykarman, ýazgy çykarman toýa giden bagşydyr. Näçe ýyllap ýazgysy bolan däldir Mekanyň. Şonuň ýaly, özem günde günaşa toýa gidýärdi. Ondan öňem kän hawa, mekan gaty kän toýa gidendir, zapis çykarman, ýeke-täk bagşylaryň biri diýseňem bolýar, zapis, o wagtlar nädip zapisde, zapis çykýardy bilýäň, kaset, albom, bir albom çykýardy, mekan näçe ýyl çykaran däldir şony. Ýöne tüweleme toýlar kändi o wagtlar. Kändi, toýlar kändi.
Indi şu zapis, albom diýlende, Meselem, ýadyma düşýär-de, kiçiräkkäm şol Kakajan Söýünhanowyň albomynda gürlände, Iliň-munuň arasynda Kaka jana sarpa bolar, Siziň üçin çykyş etjek ansamblymyz körpe bolar diýip, esasy şu Allaberdi aga bilen seniň sesiň käleşdirdik-de. Haýsy aýdymçylaryň albomynda esasan bildiriş bilen, mahabat bilen çykyş etdiň?
Kakajanyňky-da gaty kän. Köpüsinde bardyr, ýöne Kakajanyň Iki, üç zapysyna gürlemesem gürlän däldir, onda bir neme bolup, bir toýda bolup ýa ýerinde bolup, şonda galanda men gürländim Kakajanyňam kän zapysyna, köp bagşylaryň, Altymuhammet Mollaýewiň bar, kän bagşylaryň zapysyna gürledik. O wagtlar näme diňe sen zapysda gürlenip, diňe sesiň tanalýar bilýäňmi? Oba, albomyň programmasyny Serdar Bekberdiýew alyp bardy diýýärmiň, ýüzüň tanalanda onda hezil. Internetiň üstünde. Indi şu adam sen tüweleme gowy gyzdyň-da, hälem şo goşgyň adyny agzap geçdiň. Men ýörite şo goşgyny okadaryn diýibem niýetläp gaýtdym. Men şo ýaş ýetginjek wagtlarym, jahyl wagtlarym diňleýärdim. Meşhur agamyň gyzy boldy, şony bir okap görüň. Indi o goşgy barada bir gysgajyk belläp geçeýin. Gurban Aşyrowyň goşgusy. Ony Gurban Aşyrow ony dostuna ýazan. Asly şo dostumyň gyzy boldy şo goşgy. Onuň soň ony agamyň gyzy boldy diýip aýdylýar, ýöne biziň aýdýan ýerlerimizi men Gurbannurtdan öwrendim. Ýöne Allaberdi aga maňa kitabyny berdi-de, tu bu gün toý diýip bir kitabyny Allaberdi aga maňa sowgat berdi. Ol az o kitap, emmekişde ýok-da. San aýmalyja çykan kitap, şony Allaberdi aga maňa berdi. Men Serdar sen sakla şuny diýip. Onuň ýaňky o goşgy şu kitapda soňragy başgarak gidýär, üýtgeşigrak gidýär. Ony men Gurbannurdyň aýdyşyny öwrendim-de, başda şony aýdyp başladyk, ýaňky toýlarda o wagt. Toýlarda wagyt bar-a uzak. Gürläp bolýanyň arkyny aýdyp bolýan goşgular. Şo goşgy indi ýerine ýetirip beräýinmi? Aýdybilermiň oturan ýeriňde? Dik tursaň-a azdyr muny. Bolýa oturan ýerinde aýdaýaryn, bolýa oturan aýdaryn. Agamyň gyzy boldy. Agam joşdy hoş boldy, Gök diredi depesi ganatlanyp guş boldy. Ýanadym oň adyny, Guşlaň piri zadyna, Diýip. Ilki gyzynyň Laçyn dakdy adyna. Kyrk çilleli gyşy geçdi, bahary, ýazy geldi, bu bürünja taý bolup, ikinji gyzy geldi. Buň adynam ýanaryn, guşlaň piri zadyna, diýip, agam gyzynyň. Sülgün dakdy adyna. Ençeme tomsy geçdi. Aýlandy, güýzi geldi. Bul ikisine-de taý bolup, üçünji gyzy geldi. Buň adynam ýanaryn, guşlaň piri zadyna. Saýlap, seçip, höwesläp, Tawus dakdy adyna. Üç günüme döneýin, üç guşuma döneýin, meni joşa getiren üç gyzyma döneýin. Biziň öýde üç guş bar, ähli guşlardan gözel, Gözel gyzlarym gözel, gazal gyzlarym gazal. Diýip, agam eý görüp, üçüsinem söýdi ol, Emma, emma ahyr ýaralap, ýeňňeme şeý diýdi ol, Gyz yzyna gyz berýäň, Dessirni han gelin, Ogul, döwletiň başy, Ogul ber sen kän gelin, Diýenime däl diýseň, Şeker şapbadym deger, Gyzyl ýumrugym deger, Guşlaryň iň pekkisi, Guşlaryň iň ketjisi, Garga dakaryn garga, Eger gyzyň bolaýsa. Eger gyzyň bolaýsa, bal günüňe batyrman, Yzyňdan-a barma ýok, asla öýe getirmen. Gyzdan ýükümiz ýetik, bir-birine taý etdiň, Beter baýlyk gerek däl, Karun kimin baý etdiň. Diýeninde ýeňňem jan ýylgyrdy ol hoş bolup, Günler bolsa geçip dur, uçup barýan guş bolup. Sanagly günler geçdi, sanagly günler geçdi, Iş bitirdi ýeňňemjan, buşluk, buşluk agam söýünji. Gyz getirdi ýeňňemjan. Bu sözleri eşdende Agam çekmän waharman, Begenjine erini oň Gulagyna ýetdi durman. Şeker şapbat nirede, Şeker nabat berdigim, Gyzyl ýumruk ýerine Gyzyl ýaljak gördigim. Berekella han gelin, Berekella jan gelin, Hemä mähriban gelin, Hemem gahryman gelin. Diýip, goluny aldy ol, Bu naşyja zürýady! Pah, pah, görsene muny, garga bormy muň ady? Ýok, ýok, gaýtap, ýanap buň adyn Guşlaň piri zadyna, Käkiligim, käkilik, dakjak bunuň adyna. Hawa, şeýle-de agam, gyzlaryny söýýär ol, Jan gyzlarym oglandan kem dälsiňiz diýdi ol, ýogsam näme gözeller ýigitlerden kem bormy, gyz perzendi bolanyň ýüreginde gam bormy, çaýyň gaýnap durandyr, içeriňem gül ýaly, eginbaşyň päkize, naharyňam bal ýaly, gelşigidir iş etse, bikärligi söýmez ol, Jigi jigini göterip asyl ýerde goýmaz ol şeýlede gyz maşgala mylaýymdyr mylaýym arzuwymyz gardanak bagytly bolsun ylaýym diýýän. Aý sag bol berekella. Özüňdede tüweleme näçe gyz bar? Bäş. Bäş gyz bir ogul dogrymy? Nesip bolsa nesliňiz dowamat dowam bolsun. Sag bol ömrüň uzak. Esasy ýaňky diýşiň ýaly ol ogul gyz tapawudy ýok sanynda-da däl gep esasy Abraýyňy, mertebäňi saklap, edep-terbiýelije agtyklaňam şolar ýaly bolsun, ylaýym. Indi, Serdar, ýene bir sorag ýüze çykdy, şonam bereýin-le. Şu toýlarda ýaňky goşgyňdan has şowhunly bir okaýan goşgyň bar. Hawa.
Oýnasyna, oýnasyna.
Şo goşgyny kim döretdi? Seret, o goşgyny bara öň Bäherdiniň diktorlaram aýdýardy, Alty Gurban aýdýardy bärde esasy. Ýöne başgarak nemede. Onuň, ýaňky men näme etdim? Muny üç-dört sany goşgyny alyp bileleşdirdim. Şonda gabat gelýän ýerlerinde haly dokar elleri, kitap okar dilleri, toý-tomaşa gününde tans oýnar gollary şeýdip ritme salyp şeýdip. Dep bilen.
Hawa dep bilen.
Üýtgeden ýerinem bar. Şonda näme Toýdur dünýäň ganaty, Toýdur dünýäň zynaty şeýlerägem okalýar. Hawa başga o Bähredenliler başgarak okaýardy. Ine, Didarja ga diýýä Myrat. Onuň bäşje girme diýip bady o döwürlerde bizdenem ulurak olar amma bäşja ýok Didar bilen Myrat bar mat aýatda. Ýöne ine olar başgarak ime dokadýady. Bäherdende modatda bäşje girme diýip be halypalar bizdenem uly oglanlar. Elmydama ýatlaryn şeýle jülgäni Türkmenistan meniň watanym seni gül watanym güneşli ülkemde ýagny Bäherden ilinde Bäherden obasynda zat biz şolardanam ýaşkak ýazyp alýadykda.
Garaz, ýaňky diýşim ýaly, şol görlen halypalar, gabatlaşylan, duşulan halypalar, olardan alnan sapaklar, galyberse-de, şol agyr toýlaryň tejribeleri, size beren mekdebi häzirki wagtda bir hem-ä özüňe bir ullakan sapak, özüňe bir toý sowmakda ullakan bir näme, baza diýilýär-de, oba, şo bolýar. Hemem bir ýaşlarymyza-da öwrenmäge zat. Ýaňy albomlar hakda gürrüň çykdy welin, diňe ýaňky studiýalarda gols goýulýan aýdymlar taýyn aýdymlar däldi. Tirkiş Kakabaýewiň Ýazgy edýät diýýän, a Ýaýradýat diýýän. Şolar ýaly Tirkiş Kakabaýewiň öz agasam bardy ýalňyşmam, Atageldi. Şolam kän zapis edýärdi. Men aslynda şo toýlary alyp barmaklygam Ýeňiş halypaly gepleşikde agzandyryn. Şo toý albomlarda siziň gürleýşiňizi diňläp öwrendim diýip. Ondan bir gabat gelipdim. Bir. Futbolistiň toýunda öz-ä. Sen gürleýän ekeniň. Halypa Nurmuhammet Meredow, ýa-da biziň döwürdeş, olaram bir halypalyk derejesine ýeten, Türkmenistanyň halk artisti Hajy Ýazmämmedow, Kakajan Söýünhanow. Şol üçüsi bileleşip toý aý toý sowýarlar-da, onnoň arasynda şolary bir hili bäsleşik hökmünde, ýaryşdyrmak hökmünde aýtdyrýardylar. Bir meşhur aýdymlaryny, Görme geý, Sady maýsa, ýa Gel, gel, gel, Gunça, şolar ýaly aýdymlar, Nur, Nur neressäň aýdymlary-da. Toý hasalyk şowhunly gyzykly bolmak üçin üç bagşy menem mysal üçin şo toýa ýadyma düşdi şalaryň toýy htrowkadan şalarjanyň toýy nurmuhammet meredow hajy ýazmämmedow kakajany toýuny hanyň üçüsi bile aýdýar indi maňa kakajanyň men zapyslaryna köp gürleýädim ony maňa kakajan golaýrak indi dogrusyny aýtsaň bagşylar sany adamçylyk bolýa ol bilýäňmi maňa kakajan golaýrak. Aramyzda indi Kakamyzam gowy görýärdim kiçi oglan. Aramyzdanam bir köçe geçýär. Hawa, aramyzdanam bir köçe. Onuň Kakajan başda aýdym aýdyp başlanda Kakajanyň köçesinde Nury aýtdy-da, şonda gelip maňa agam menem aýdaýyn diýende mindirip men aýtdyrdym-da birinjik Nuryny görende. Şonda gören bolmagy mümkin Kakajanyň. Gaty mümkin şol. Nury aýdyp dur, Hajy aýdyp dur, Kakajan aýdyp dur we indi menem bularyň ortasyndan indi ýaňkylara goldaw bermelä. Ýaňky ony Kakajan Söýünhanow aýdym aýdýan Kakajan aýdana şony aýdýan Nur aýdana Nur diýýän Hajy aýdana hasam men Kakajany ýykgynrak edýänine Kakajany has öwdüm şo toýda Kakajany has öwdüm ol toýuň şatlyk şowhun bolmagy üçin aşagam adamdan dola gyryn kyna köçä syganok adamlar pritsýagyň üsti ine şonda şo toýy gyzykdyrmak üçin şeýdip başladykda ýaňkyýalyp menem aralaryna sokulyp bulary bir öjükdirmelidä bagşyny bir öjükdirýäň saruny sungatda şu Näçe neme ýok diýseňem bardyr bäsleşik bolýada ol ondan gowy aýtjak bolsa sapernik ýeňiş ýaly. Ýeňiş ýaly sapernik diýenmi naparnik diýen men düşünmändirin nä şonda orsçala bilýän orsça bilýäsmi biz ony menem ýeňiş sapernigimden olam gaty görýärin öw beý diýip. Men Kakajany öwýän yzyndan Hajyny öwýän Nuryny ýöne men Sarona Kakajanlykda onuň Kakajanyňkyda Kakajan aýdanyna gürlämde Iliň munuň arasynda kakajana sarpa bolar siziň üçin çykyş etjek ansamblymyz körpe bolar diýip bilýän ansambl diýip şo wagt şeý diýilýätdi. Hawa. Toý gyzykdyrmak üçin umuman maksat şo taýda biziň edýän zarymyz toýy gyzykdyrmak şowhun hemem bagşylary joşdurmak üçin.
Şular ýaly pursatlara gabat gelen tomaşaçylarymyz bardyr. Muşdaklaň bardyr. Men ýüzlenýän gönümel ine tomaşa edip duran mähriban watandaşymyz Mähriban ildeşimiz, mähriban muşdaklarymyz! Serdar Bekberdiýew, Serdar Dazzy bilen bagly wakalar eger ýadyňyza düşýän bolsa, biz gepleşikde belki ýadymyzdan çykandyr, Serdaryň ýadyndan çykandyr halypaň. Kommentariýalarda arkaýyn belläp bilýäňiz. Hawa, öz pikirleriňizi ýazyp bilýäňiz. Şol sanda-da Serdar bilen bagly öz başyňyzdan geçiren wakalaryňyz ýa gözli şaýat bolan wakalaryňyz bar bolsa, kommentariýalarda belläp geçiň. Halypa janyň sag bolsun, aramyzda Elmydama bir şu halypa bolup, hawa, türkmen toýlaryna bir şowhun paýlap, bezeg berip, hawa, şol toýlarda-da aýdýan arzuwlaň ylaýym şu toý eýeleriniň, toý tutýanlaryň durmuşynda hasyl bolup, esasy zat şol-da, arzuw edeniňiz şu hasyl bolsa, hawa, umuman, bir hemişe toýlarda, saglykda görüşmek nesip etsin. Ämin, şeýdýäl-le, janyma.
Mähriban tomaşaçylar,
Akyldarlaň biriniň aýdan şeýle bir sözi bar, Durmuşda nähili ýaşamalydygyny bilmeýän bolsaň, onda bagtly ýaşaber diýýär-de. Şonuň üçin hemmäňize bagt arzuw edýäs. Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda şeýle ajaýyp zamanamyzda durmuşyňyz diňe bagtly, manyly, lezzetli pursatlara beslensin.